Clement, Dir hutt d'Wuert.
Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir hunn elo laang iwwer Rassismus an Diskriminatioun diskutéiert an ech mengen, datt et nach vill méi dozou ze soe géif ginn. Dofir erlaabt mer, datt ech ganz kuerz och schonn zur Motioun an zur Resolutioun schwätze vun de Kolleege vun der Majoritéit. Dat sinn zwou gutt Initiativen, déi mir kënnen esou matdroen. Ech deelen awer do och dem David Wagner seng Meenung, datt et vläicht gutt gewiescht wär, zumindest d'Resolutioun mat gréisstméiglecher Zoustëmmung heibannen zesummen ze kréien. Eventuell léisst sech do jo nach eppes maachen. Dann, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Erlaabt mer, datt ech och nach zwee Texter déposéieren. Dat eent, dat ass eng Resolutioun, déi u sech fuerdert, d'Fuerderunge vu Black Lives Matter Lëtzebuerg unzëerkennen. Ëm wat geet et dobäi? Et ass ganz einfach, Black Lives Matter Lëtzebuerg luttéiere fir eng Transformation sociale à travers le changement du traitement et de la perception des personnes subissant des discriminations. Ech mengen, dat ass eng Fuerderung, där mer eis hei net sollte verschléissen. Dat ass un d'Chamber adresséiert, dat ass, datt mir als Chamber eis do och bewosst sinn, wat et heescht, déi Leit ze ënnerstëtzen, déi am Reen, trotz Corona, virun der amerikanescher Ambassade demonstréiert hunn, eebe fir dem George Floyd ze gedenken, mee net nëmmen, fir insgesamt op systemesch Diskriminatioun hinzeweisen.
Merci.
Dat Zweet, léif Kolleegen a Kolleegen, ass eng Motioun, déi d'Regierung invitéiere géif, fir en État des lieux ze maachen iwwert d'aktuell Legislatioun am Beräich vun der Antidiskriminéierung. Dat ass mam Zil, datt eeben dësen Debat hei net haut ophält, mee datt mer eben déi Datebasis, de Paul Galles huet virdrun ugefaange mat de statisteschen Datebasen, ech mengen, datt mer awer och mussen eng Kéier eis Legislatioun op de Leescht huelen, datt mer musse kucken, wat hu mer schonn a wou geet et net duer. An dat ass nun emol esou, datt an eisem, an eiser spezieller Form vum Parlamentarismus, wéi Lëtzebuerg dee lieft, datt d'Regierung do weess, wéi eng Gesetzer se schonn hunn, an der Pipeline hunn, a potentiell eis dann och kënne weisen, wat do nach an hiren Aen soll verbessert ginn. Merci. An da profitéieren ech vu menge puer Minutten, déi mer nach bleiwen u Riedezäit, fir awer op een Eenzelfall, wéi en et selwer genannt huet, hei zeréckzekommen. An ech hoffen, datt den Här Kartheiser wierklech en Eenzelfall ass, léif Kolleeginnen a Kolleegen, well esou e Brach hunn ech scho laang net méi héieren hei am héijen Haus. Als Éischt ënnerstellt e mer Saachen, déi ech net gesot hunn. An, Här Kartheiser, Dir sidd en intelligente Mënsch, a wann Der litt, just fir e politesche Punkt ze maachen, dann ass dat aremséileg. Mat kengem Wuert a menger Ried hunn ech gesot, datt iergend welch Zensur misst kommen. Ech hu mat kengem Wuert gesot, datt iergendee vun deene Commentairen, déi Dir zitéiert hutt, wahrscheinlech komme se vun Äre Wieler, geläscht misst ginn. Nee, ech hu gesot, mir sollten se net onkommentéiert stoe loossen. Ech hunn un d'Zivilcourage vun all den Antirassisten hei zu Lëtzebuerg appelléiert, fir ze widderspriechen. Fir den Debat net ze scheien, fir ebe grad an den Debat eranzegoen mat Argumenter, fir ze weisen, wou dividéiert gëtt a wou net. Ech hunn net gesot, mir wëllen eng Zensur. A wann den Här Kartheiser dat hei um Podium behaapt, da litt en. A wee litt, dee kann ech net ganz eescht huelen. An dat Schlëmmsten ass, mir schwätzen hei zwou Stonnen iwwer Rassismus. An 10 Minutten dovunner schwätzt een, dee sech all eenzelt Argument vun dem Ech si kee Rassist, mee zu eege mécht, fir hei 10 Minutten um Podium, an dat ass Meenungsfräiheet, Dat ass keng Zensur. Den Här Kartheiser huet dat Recht, fir hei ze soen, hie wär anerer Meenung wéi d'Majoritéit. Ech sinn heefeg anerer Meenung wéi d'parlamentaresch Majoritéit. Dat ass e gutt Recht. Mee dann ze mengen, datt ee géif hei am Debat vu Rassismus iwwer Zensur musse schwätzen, déi mat kengem Wuert ugeschwat gouf, wärend ee gläichzäiteg déi iwwer Dausende vun Doudegen, déi duerch Lëtzebuerger am Kongo zustane koumen, dénigréiert, jo, och dat ass erëm, och dat Wuert dénigréieren ass och sou iergendwou e bësse rassistesch, e bësse implizit eppes gemengt, wat explizit net däerf gesot ginn. A genau dat huet den Här Kartheiser hei gemaach. En huet grouss Wierder benotzt, fir an engem Debat déi Kleng nach méi kleng ze schwätzen, en huet grouss Wierder benotzt, fir vun Eenzelfäll ze schwätzen. Ech si frou, datt den Här Kartheiser heibannen ee vun de wéinegen Eenzelfäll ass, wann et ëm déi Attitude geet, well leider ass Rassismus, an dat hunn déi meeschte Riedner heibannen haut wierklech gutt illustréiert, keen Eenzelfall. Et ass keen Eenzelfall, wat Leit, déi net wäiss sinn, reegelméisseg ze héiere kréien. An et ass leider keen Eenzelfall, datt vill ze heefeg Wäisser derniewent stinn a just hir Zéiwespëtze kucken, well se net wëssen, wéi se mat Zivilcourage deem eppes entgéintsetze sollen. Dodrunner musse mer schaffen, datt mer eis alleguerten trauen, de Mond opzemaachen, wann een Haass verspreet, de Mond opzemaachen, wann een anerer méi kleng mécht, wéi se sinn, de Mond opzemaachen, wann een der Meenung ass, datt een awer gutt Lëtzebuergesch schwätzt. fir déi Hautfaarf oder fir dat Erscheinungsbild, wat een huet. Mir mussen alleguerten de Mond opmaachen an dofir däerf een esou Deklaratiounen net einfach am Raum stoe loossen an ëmsou méi schlëmm gi se, wa se op Lige baséieren. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. A lo huet d'Regierung d'Wuert, d'Madame Minister fir Famill an Integratioun, d'Madame Corinne Cahen.